Shwmae, Sam ydw i, yy raeadr o Landeilo ond bellach byw yn Gaerdydd a dwi'n 19 mlwydd oed. Helo, yy Dylan, 23 o Aberystwyth a nawr yn byw yng Nghaerdydd. Enw fi 'di Cadi, dwi'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru yn Gaerdydd ac dwi'n 20. Gwion, un hanner o Ruthian a dwi'n 23 mlwydd oed. Yy, enw fi yw Katie, yy dwi'n 20 mlwydd oed a dwi'n canu yn y band Chrome. A'r pwnc ni am trafod heddi yw pa effeithiau positif sydd i bobl ifanc wrth i Gymru bleidleisio Brexit. So dyn ni 5 munud a fel mae'n wir i wei bod pawb wedi pleidleisio i aros mewn. Do. Um, just clarifying. um, uh, so fel pobl ifanc, be nesa, be mae rhaid i wneud i sicrhau ni moyn fod lle i ni mewn deg mlynedd? Dechrau nawr. So, Cadi,

Ond rwy'n credu y pobl ifanc 'na wnaeth ddim pleidleisio neu ddim cael y cyfle i bleidleisio, rwy'n credu na 'na'r s- ffordd ni'n symud mlaen yw twyd cy- codi anwybyddiaeth nhw a a ac eto rwy'n credu ma' ma' dylsen ni yym ehangu'r pleidlais i pobl dan 16 wel dy- i 16 Yn chwythu. Ie, ie. Ie.
Fi'n credu y sicr fel un o'r pethau ni angen neud i ddechrau, os, os chi heb cael y cynnydd na chi moyn, yw dechrau ymgyrchu a cwestiynu pobl yeah. sydd gyda'r pŵer. Mm -hmm. um, achos i ddechrau, mae angen ti neud hwnna, jyst so mae cymaint o bobl sy'n gallu yn clywed ochr ti o'r dadl a wedyn falle yn cytuno neu... Cos mae cymaint o bobl sydd fel Nath ddim penderfynu t'od diwrnod cyn y refferendwm a sy dal ddim rili'n gwbod pam neu gyda cyment o resyme allen nhw i bwtleiso fel dy ffordd nathon nhw. Yym ond t'o' ma' fe mor siambolig ar 'yn o bryd yn y wlad o'r yn yy gwleidyddol. Yym fi'n credu ni jyst angen... Ie. ...bach o amser i pawb setlo. Fi'n me'wl ie ar y funud pawb dal yn y kind of

ch'mo' newid itha mawr ar ffor ma' yy gymdeithas yn gweithio ac ma'n dangos bod bod yn wleidyddol a bod yn actif o fewn gwleidyddiaeth yn gallu newid pethe s- so fel fi'n nabod grŵp o bobol yng Nghaerdydd sy wedi trefnu rali a ma' ma'r rhan helaeth o n'w 'dyn nw ddim yn yn weithredol iawn mewn o fewn gwleidyddieth on' ma' n'w wedi trefnu rali a bod t'mo'... So sori ie dwi na dwi rong 'wan odd yr yy rali odd wrth ymyl yr llyfrgell ie? M-hm. Ie odd hwnna yn

Ond eto, t'o', nath hwnna i gyd dod digwydd mwy ne' lai bron syth ar ôl y refferendwm. So t- chi'n meddwl bydd pethe pethe fel 'a'n t'o' yn raddol yn yn stopo. So wedyn be' arall t- t'o'? Ond eto bydde siŵr o... Swn i'n gallu gwel' yn pethe gwahanol 'ma yn sefydlu mewn i mudiade sy myn' i

Sian Cadw, cawn nhw. Fi'n credu mae rhaid ni gadw y momentum fel ti'n gweud a fi'n credu mae rhaid i bobl sydd yn gwneud pethau creadigol really bwsio'u barn a lleisiau barn mm. so fi'n credu dylse pobl fod yn fwy political yn eu cerddoriaeth yeah. nhw yn, ei, yeah. yn y ffordd maen nhw'n gyffeithio yn neud celf yn neud barddoniaeth a pethau well, fel yna a just really cael pethau allan. Wel mae gadael i yw, mae, mae hynna'n mynd i roi loads o toriadau i pethau, twyd, Yym yy yy o ran celf a stwff ma' ma' lot o ma' lot o arian yy o'r EU yn mynd mewn i celf a stwff yng Nghymru fi'n credu y ffordd gorau t'wod o rhwynebu hynna yw yw roi pobo- yy i ddweud rhywbeth am dy celf re- t'wod... Ie. ...reid yy rhywbeth am dy gwneuon a stwff. A neud e dy hunan rili.
A neu-... Creu rwbeth dy hunan eto. Ie. Ie. Hmm. Ie. Yy efalla ma'n mynd i ysbrydoli ysbrydoli pobol i neud rhywbeth r- i neud rhywbeth jyst i neud rhywbeth. Ie. Wel ni ni'n gweithio Sori fi'n siarad amdano barn i. O'n i'n gweithio ar rhwbeth nawr sydd wedi bod fel dwy flynedd in the making ynglŷn â rhwbeth sydd yn digwydd nawr. Ti'n gwbod? Ie. So ni 'di bod yn gweithio amdano fe am fel dwy flynedd cyn i yr holl turmoil 'ma i gyd dechre chi'n gwbod? A nawr m- pobol js trio ca'l y momentwm 'na sy angen a trio ca'l... Fi'n credu fel ar y sîn roc Gymra'g sdim lot o fel yy yn y yn o- yy yn gwreiddiol roedd y sîn roc Gymra'g yn rili gwleidyddol iawn. Ond heddiw. Ond fy ondrwyd llond llaw o bobl sy'n Ie. canu amdano. Pum munud ar ben. So os brawd ag i orffen gan bawb i Dylan Siôn ddechrau? Um,
credu just bod e'n mynd i troi, wneud pobl yn fwy gweithgar mewn gwleidyddiaeth a cael fwy o bobl yn codi llais. Ie, yeah, um, definitely. Uh, dwi yn bersonol dal yn yr stage pwdu ag yn no, so dwi'n gwybod wrth

A ie, a gobeithio bysa hwnna'n cynnig diddordeb mwy i bobl a... Mm. ...gallu newid pethe.